שקויעך פארן צוריק קומען צו נאך א שמועס. שקויעך פאר די נייע סובסקרייבערס. אויב האסט הנאה פון די ווידיאו פליז סובסקרייב לייק און שעיר. לייק סובסקרייב און שעיר. כ'ווייס נישט פונקטליך די קארעקט ארדער פון דעם. שקויעך פאר אלע פידבעק. כ'האב באמת הנאה פון יעדע איינער וואס געבט זיך די צייט סיי אויסהערן וואס מ'האט צו זאגן און סיי פאר די פידבעק. סאו טענק יו אגעין פאר עוועריבאדי. היינט איז די יארצייט פון די הייליגע סאטמאר רב זכותו יגן עלינו, וואס ער איז געווען, ער דארף נישט מיין אינדארסמענט, ער רעדט פון זיך, ער איז געווען הייליג, גרויס, שטארק, ער דארף נישט מיין אינדארסמענט, און כ'קען מיך נישט וואגן צו געבן אן אפיניען אויף דער גרויסער צדיק, אפילו נישט קיין גוטע זאך, עני זאך וואס איך זאג איז גוריות נישט מוסיף. ער איז געווען גרעסער פון וואס מען באגריפט אין היינטיגע צייטן. מענטשן האבן מיך געפרעגט אויף די פאריגע ווידיאו, און ווער ביסטו צו רעדן אויף מיך, ווער איך בין צו רעדן. וויל איך אביסל לייגן א אוטליין ווער איך בין, און פארוואס איך האב א רעכט צו מאכן די פוינטס וואס איך האב געמאכט אין די פאריגע ווידיאו. איך בין געבוירן געווארן אין תשמ ו אין באפעלא ניו יארק, מיינע עלטערן זענען געקומען קיין מאנסי ווען איך בין געווען צוויי יאר אלט, בעלי תשובה, מיין מאמע איז געווען בלינד, מיין טאטע געארבעט שווער. אונזער משפחה האט זיך געמוטשעט צו ווערן אקסעפטעד אין די מאנסי קאמיוניטי, עס איז געווען זייער אסאך גוטע אידן וואס האבן געהאלפן, און וויפיל זיי האבן געהאלפן איז נאך אלץ געווען שווער, עס איז געווען ארגאניזאציעס זייער לימיטעד דעמאלטס, וואס האבן געהאלפן. מיין מאמע איז געווען בלינד, נישט געזונט אלע יארן. מיין טאטע איז געווארן גענומען עדוואנטעדזש אויף אלס א מענטש פון באפעלא, געווען נאאיוו, ס'איז געווען אידן וואס האבן גענומען עדוואנטעדזש פון אים, וואס האט אונז געמאכט זיין זייער ארעם. ווען איך בין געווען גאר יונג בין איך געווארן עקספאוזד צו פארנאגראפי. און ווער ס'ווייסט נישט וואס דאס מיינט, דאס איז ראיות אסירות במלוא מובן המילה וואס מ'זאגט יעדן טאג דריי מאל א טאג ולא תסירי אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אויף דאס דארף מען זיך היטן. און איך בין געווארן עקספאוזד דערצו סיי אין חדר און סיי אין אנדערע מקומות וואס איך וואלט באמת נישט געדארפט זיין עקספאוזד דערצו. אלס בחור האב איך מיך געמוטשעט. כ'האב געוואלט זיין אייביג זיין ערליך, מענטשן, מיין מיין אימעדזש אלס בחור איז געווען אלס א אלס א ירושלימ'ער, מענטשן, ווען כ'האב געזאגט פאר מענטשן אז איך הייס ברוין, האבן מענטשן מיך געפרעגט אויב איך בין רילעיטעד צו די צו די תולדות אהרן די ברוינס, כ'האב אויסגעזען ווי א תולדות אהרן, כ'האב געהאט פאות אזוי ביז אראפ, געטראגן א פלאטשיגע ביבער הוט, און ס'איז געווען זייער גרינג צו מיינען אז כ'בין א תולדות אהרן די ברוין. איך האב מיך אלע יארן געמוטשעט מיט די תוצאה פון די זאכן וואס איך האב געזען אלס יונגל. זייער שטארק געמוטשעט. באט, איך בין געווען א גוטער בחור, איך האב געלערנט זייער פלייסיג, איך האב געטרייט צו לערנען, איך האב געטרייט צו דאווענען בעסער, באט כ'האב מיך זייער שטארק געמוטשעט און ס'האט מיך זייער שטארק אויפגעגעסן. כ'האב חתונה געהאט ביי די ניינצן יאר, כ'האב מיך גע'גט אפאר חדשים דערויף, ס'איז נישט געווען קיין געלונגענע שידוך, און איך האב חתונה געהאט אפאר חדשים נאכדעם. בקיצור נמרץ, מיין לעבן איז געווען ווייט פון גרינג, און כ'האב געהאט זייער אסאך דזשורניס אלאנג די וועי. העכער, נידריגער, און מיין נידריגסטע דזשורני, חלק פון די דזשורני געווען ווען איך האב געמיינט אז די אייבערשטער איז דער וואס האט מיך וויי געטון, און איך האב אלעס אפגעלאזט און בין אנטלאפן פון אידישקייט. און צוליב דעם האב איך געמאכט געוויסע דעסיזשענס און איך האב געטון געוויסע זאכן וואס איז זייער נישט געשמאק. איך דארף עס פעסן יעדן טאג. מיטן אייבערשטנ'ס הילף און מיט מורא'דיגע סייעתא דשמיא און הילף פון מענטשן, פון שלוחים אויף די וועלט, איך האב שוין געמענטשענט ר' שמואל זאנוויל גאנץ פון חבד אויף סאפרען, ס'דא אנדערע, האב איך מיך געטראפן אין א פלאץ וואו איך בין, אויפן וועג צוריק וואלט איך מיך גערופן. איינע פון די זאכן וואס האט מיך זייער שטארק געטריגערט, געבאדערט פון די זאכן וואס עמבי די האט געזאגט, און איך דארף מאכן א הערה, שלמה זיינס איז פאנטאסטיק, און זיין אינטערוויו איז פאנטאסטיק, און כ'האף אז. חלילה וחס עט נאו פוינט האט עס געסאונד ווי איך האב טענות אויף דעם מענטש ביקאוז ער פערסענלי, איך קען אים נישט, איך קען אים נישט, איך האב אינטערעקטעד מיט אים אפאר מאל, ער איז אייביג זייער קיינד, און זיינע אינטערוויוס, ער ברענגט ער ברענגט לעכטיגע מענטשן צו אונז, ביי ענד לארדזש, מענטשן וואס ברענגען צו ליכטיגקייט, זיינע זיינע קאנווערסעישאנס ברענגען צו בעסערע קאנווערסעישאנס וואס אונז דארף מיר האבן. באט איינע פון די זאכן וואס מאטכע האט געזאגט אפאר מאל, איז געווען אז נאמבער וואן ער האט נישט קיין נסיון, ס'איז בטחון, און די זיין אופן פון פראוון בטחון איז געווען אז בעצם מ'וואלט געדארפט צו פארלירן געלט דא נאר געלט איז אריינגעקומען דארטן. כ'האב נייעס פאר דיר, ס'דא טויזענטער טויזענטער אידן וואס מוטשענען זיך אויף אמונה בטחון, און זיי פרובירן און ארבעטן זייער שווער צו האבן אמת'ע אמונה און אמת'ע בטחון, און ס'געלונגט נישט די מעשה. איז מאטכע ווילסט מיר זאגן אז די אידן זאלן זאגן פארן רבונו של עולם? האסט מיך נישט געשיקט קיין טשעק פאר מיין אמונה, רבונו של עולם האסט מיך נישט געשיקט קיין טשעק פאר מיין בטחון, רבונו של עולם האסט מיך נישט ריווארדעד אויף מיין מוטשעניש, זאלן זיי אפלאזן דעם רבונו של עולם? ווי קליין איז גאט אז אלעס איז א טשעק, א ווייער אינטו די בענק אקאונט? ווי קליין איז אונזער באשעפער? ווי קליין מאכט מען אים? זייט איך האב אנגעהויבן אנטוהן תפילין יעדן טאג, זענען זאכן פאר מיר שווערער געווארן פיינענשעלי. די באשעפער איז גרעסער געווארן. נישט קליינער געווארן. די זאך וואס האלט מיך אין איין צוריק ברענגען איז אז איך קען האבן א מאמענט וואס איך קען צומאכן מיינע אויגן און איך קען טראכטן ואני בחסדך ובטחתי, און וואסערע בטחון און וואסערע חסד האט די אייבערשטער מיר געטון, איך בין אויפגעשטאנען היינט. איך וויל זאכן זאלן מיך זיין גרינגער, דאס איז אמת, באט איך בין אויפגעשטאנען היינט, מיינע פינגערס ארבעטן, מיינע אויגן ארבעטן, איך קען אריינטעפן. און די אמת'ע בטחון וואס מ'דארף האבן, אמת'ע גרעטיטוד וואס א איד דארף האבן אז מ'לעבט, מ'איז דא. מ'זאגט, די סייענטיסט זאגן אז א טשענס אז איינער זאל דא זיין איז פֿיר הונדערט טריליאן טו וואן. דאס איז נומבערס וואס אונז קען מיר נישט אפילו משיג זיין. אונז זעמיר דא. אונז קענען מיר האבן צוויי עקספיריענסעס. איין עקספיריענס פון זיין אנגעווייטאגט. אויף פעין? צו איז עס אביוז? צו איז עס נעגלעקט? צו איז עס קאנסטענט טאג איין טאג אויס סטראגל? צו אדער קען מען לעבן א לעבן פון דאנקבארשאפט, דאנקבארשאפט צום רבונו של עולם? דאנקבארשאפט צו אונזערע עלטערן, מיט אלע זייערע חסרונות. דאנקבארשאפט צו מלמדים אין חדר וואס האבן אונז יא געהאלפן. דאנקבארשאפט צו המגיד שיעור וואס האט אונז יא געהאלפן. און איך וויל מיט דעם ארויסברענגען, מען קוקט וואס איז געווען די כח פון סאטמאר רב זכותו יגן עלינו, היינט איז זיין יארצייט כ ו אב, וואס איז געווען די כח פון סאטמאר רב? יעצט פון א איד וואס איז געקומען נאכן קריג האט ער אלעס פארלוירן, מען האט פון אים אלעס צוגענומען. איז ער געקומען נאכן קריג ער האט נישט פארקויפט געלט, ער האט נישט פארקויפט כבוד, ער האט נישט פארקויפט גארנישט, נאר פארקערט, ס'האט זיך אויפגעשטעלט א מדינה וואס ער האט געהאלטן דאס איז א מדינה א טמאה. איז ער געשטאנען און געזאגט מען האט אונז יעצט אויסגעשלאכט אין יוראפ, און די מדינה זאגט אונז צו סעקיוריטי. אן א באשעפער איז נישט דא קיין סעקיוריטי. דער באשעפער וואס האט פון מיר אלעס אוועקגענומען, און אים דארף מען גלייבן. וועגן ער האט מיך געגעבן דאס. דער באשעפער וואס האט פון מיך אלעס אוועקגענומען, ער איז דער וואס גיבט אונז סעקיוריטי. און קוק אן ווי מען האט זיך צוגעשטעלט צו אים. מען האט זיך צוגעקלעבט צו אים. און איך זאג די זעלבע זאך אויף לובאוויטשער רבי זכי' סיגנאלען. קיין קינדער האט ער נישט געהאט, קיין קינדער האט סאטמאר רב נישט איבערגעלאזט. פארט ווען עס איז געקומען צו א צווייטע איד, ווי צוגעלאזן זענען זיי געווען. קלעב דיך צו צו מיר און קלעב דיך צו צום רבונו של עולם. טו א מצוה, איטס די בעסט טעיסטינג טינג. ווען איינער פרעגט מיר ווער בין איך, איך בין נישט קיין סאטמאר רב. אזוי ווי איך האב געזאגט סאטמאר רב דארף. איך זאל זאגן האבן א דעה אויף סאטמאר רב איז עס נוגע ראיות נישט מוסיף. ער איז געווען אזא כח אזא קדושה. באט איך קען דיר זאגן די סיבה צו זיין א איד, די סיבה צו דאווענען, די סיבה צו זאגן קריאת שמע איז נישט וועגן ס'איז דא א טשעק אין די מעיל. ס'איז נישט וועגן די אייבערשטער האט מיך געשיקט א ווייער. ס'איז נישט וועגן איך ווייס פונקטליך וויאזוי רענט איז געווארן באצאלט די חודש, ניין בכלל נישט, ס'איז וועגן די אייבערשטער איז גוט, ס'טעיסט גוט ווען מ'איז זוכה, מ'קען האבן איינמאל, איין מאל קען מען זאגן נשמת אויפן אופן פון קאנעקשאן, און מען קען פייטן נאכאמאל, נאכאמאל און נאכאמאל צוריקצוקומען צו יענע נשמת. מען קען זאגן איינמאל קריש מיר בכוונה אזוי ווי ס'דארף צו זיין און פילן די קאנעקשאן. צו אזוי ווי כ'האב ליב צו זאגן, מען קען ביי שחרית קען מען זאגן אדער ביים אנהייב ואני בחסדך ובטחתי, אדער שפעטער קען מען זאגן ביי אשרי, נאך נאך יעדע איינער לייגט א דגוש אויף פסח ידיך, זאג נאכדעם זאגט מען נאכדעם א פסוק צדיק השם בכל דרכיו, מען מאכט זיך צו די אויגן מען טראכט צען סעקונדעס האו דאס דעט אפליי צו מיר, וויאזוי קומט עס צו צו מיר, ווי איז צדיק השם ביי מיר, מען קען פילן אין יענע מינוט דאנקבארשאפט צום רבונו של עולם. דאנקבארשאפט פארן לעבן. דאס איז בעסער ווי א טריליאן דאלער. עס איז נישט דא קיין געלט אויפן וועלט וואס קען דיך געבן די פילינג. דאס בין איך. איך קום דאס פארציילן פארן עולם. איך בין אנטלאפן פון אידישקייט. איך בין אנטלאפן פון די אלע זאכן. איך בין אנטלאפן פון די רבונו של עולם. איך בין אנטלאפן פון די פלאטשיגע בעברית ביקאס ס'האט אויסגעזען ווי סאטמאר. איך בין פון אלעס אנטלאפן, באט איך בין צוריקגעקומען ביקאוז איטס די בעסט, איטס ריעלי ריעלי די בעסט, איט טעיסטס גוד, איט פילס גוד ווען מען קען עס ווען מען קען עס צוטאפן, און האופפולי מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען ארומרעדן וויאזוי מען קען זיך סקעילן, וויאזוי מען קען צוביסלעך זיך קאנעקטן מיט דעם, איין קליינע פיס אויף אמאל. שכוח פארן אויסהערן, שכוח פארן צוריקקומען. האפפולי איז דאס געווען מינינגפול, האפפולי האט עס געמיינט אמת'דיג עפעס פאר דיר און פאר מיר, און זאל מען ווייטער קענען זיך שטייגן העכער און העכער. שכוח.